Hlanlio ah Markhu timi tlangval note pakhat a rak um. A lung chungin khua a ruat lengmang i nifa tein khua a ruah lengmang caah zan zong it kho ti lo. A ruahmi a tam tuk caah cu a khuaruahnak nih cun a tha a batter. A panh zong aa panh kho ti lo. Nikhat cu Markhu nih midang sinah a theihmi bia pakhat cu A dang khua pakhat ah tarpa a um i amah cu khuapi zongah thinlung damnak lei psychology a thiammi a rak si bal tiin an chimmi kha a theih. Tarpa nih cun minung tampi an thinlung damnak ding caah tiin a chimh hna. Atu cu a kumkhua upat cang caah khuapi ah rianṭuan ti loin khuate ah vawleicung thil umtuning he naihniam tein le lungthin dam tein a um. A chelchan ahcun khuami pawl zong ruahnak tampi a cheuh tawn hna. Marco cu ni tlawmpal ro in khan tlangcung khua ahcun a phan. Mah khua cu hringdil dal tein a um. Innfa nawnte pakhat inn hmailei ah khin tarpa cu dai tein mitchinh bu tein a ṭhut kha a hmuh. Marco nih cun a va naih i, Ka pu, ka lung a rawk tuk. Ka hna a ngam kho lo. Khuaruah loin ka um kho lo. ka thinlung chungin hnangamnak hmuh ka duh ko, na ka bawm kho lai maw? a ti. Tarpa a mit duhsah tein a au i panh bu tein a chawnh. Hnangamnak a kawlmi na si ahcun ka zul law rian pakhat kan pek lai a ti. A dum fate chungah cun a ratpi i tarpa nih cun a inn chungah thlalang hrai khat in ti a rawn i a pek. Khua a chak lei a cunglei ah Na kal lai i ti dor khat hmanh na thla lai lo, a ti. Mah bia a theih le cangka tein Marku cu a lau tuk. Tarpa a zoh pah cun, Aa, mah hi pei ka rak hnawhchanmi cu a si cu, a ti i hrai ti a khat tein a ummi cu aa lak i ralrinbu tein lam cu a kal. Khuate a si bantukin lam a hme, ngakchia a tlimi zong an um, uico a bo thawng hna, hnahnawhnak hna tampi a um. Nain Marku cu a mit nih hrai lawng kha a zoh. Ralrin tein ka kal i karkhat hnu karkhat dusa tein ka kal. Khuami pawl nih khuaruahhar nawn khin an zoh nain hnahnawhnak cu an pe lo. A hnu ah cun tarpa sin khan a phan ṭhan. Ka pu ka tuah khawh, tidor khat hmanh ka thla lo a ti. Tarpa nih cun nih bu a lukhun bu tein khin bia a hal. A ṭha tuk, lam pawngah lente aa celhmi ngakchia le uco bo thawng hna na thei ma? a ti. Marku cu a lau i, Hrai lawng bak kha ka zoh, zeihmanh ka hmu lo, zeihmanh ka thei lo, tiin a ti. Tarpa nih cun merh zirziam tein khin a chimh. Mah hi pei aa thli thuhmi a si cu. Mahi na chunglei ah um peng ko nain na thei lo. Na lung chungah atu na dirhmun na um tikah ṭihnak hna hmunhma an ngei ti lo. A hleiin khuaruah awk zong an um hlei ti lo. Hrai chungah a ummi ti lawng kha na ruah tikah na thinlung cu dai tein an um. A hlan i ngaihchiatnak zong hmunhma an ngei ti lo. Na hmailei kong zong kha Na ṭih ti lo. Matiah ti cu Marku nih a theih tikah Marku duhsah tein aa fiang. Lukhun bu tein khin duhsah tein a chimmi cu ka kawlmi lungdeih hnangamnak hi a lengah kawlmi a si lo, ka chungah a rak um cangmi a si, a ti. Ka pu, atu cu ka fiang cang. Lungdeih hnangamnak ka duh ahcun hitihin thil hme tein ka lungthin cu ka ṭhing cang lai. A hmaanmi hnangamnak a hmuh tikah tarpa nih cun, merh zirziam tein an i. Zanlei sang ni niam thlam ah cang i vanva pawl zong anmah le an buk cio ah anmah le an riahnak cio ah an ṭin thlam ah cang. Atu cu sibang in a ummi a si ti lo, aa thleng cang. Lungdeih hnangamnak kha a hmuh cang. Mah ton biang ngaih nuam na ti ahcun lai le fawlaw zong tuah rak philh hlah. a dang video ah kan tong ṭhan te hna lai. Nan zapi tein chun ṭha mong ṭha u.